Merci, Här President. Och mir wäerten dëst Gesetz matstëmmen, fir dass jiddereen e schéinen Liewensowend soll hunn. Mee et ass eigentlech schlëmm genuch, dass een esou e Gesetz muss maachen. Et ass schlëmm genuch, dass en Leit, wa se hiert Liewe laang geschafft hunn an de Räichtum vum Land opgebaut hunn, net kënnen am Alter esou liewen, wéi et eigentlech gerechtfertegt wär a wéi et sollt sinn. A wa se dann och nach ugewise sinn, fir an eng Seniorie ze goen, dass en hinnen d'Präisser do fortlafen. An dat ass sécherlech eng Entwécklung, wou ee ka fir d'Zukunft kritesch gesinn, well wann ee kuckt, dass elo nach privat Firmen ëmmer méi op de Marché kommen, fir d'éischt hu se bei de Crèchen déck Profitter gemeet, elo wäerten se op de Seniorien herno déck Profitter maachen op de Bockel vun den eelere Leit, wéi zum Beispill och Pear, déi sech jo elo hu missen ëmnennen op Emeis. an jo och elo aktiv sinn, 5,6 Milliarde verdingen, Ëmsaz hunn déi op dem Bockel vun den eelere Leit. Also dass fir eis Piraten ass dat ganz schlëmm. Fir eis muss eng Seniorie en Etablissement public sinn, et muss staatlech sinn. Et kann net sinn, dass mat de Leit herno d'Geld verdingt gëtt an dass do de Profit iwwert allem steet. Dofir ass et och fir eis schlëmm, dass mir iwwerhaapt mussen esou Mesuren huelen, dass d'Leit net genuch Geld hunn an dass en déi Präisser vun de Seniorien fortlafen. Et ass och e Fakt, dass en ëmmer méi eeler Leit, déi nach doheem sinn, bei den Office social musse goen. Dat ass och eng Diskussioun, wou een eng Kéier muss féieren, Firwat ginn d'Pensiounen net duer? Firwat geet et net duer, fir, wann een eeler ass a wann een herno net méi schaffe geet, fir hei am Land nach ze liewen, jo, fir deelweis ze soen, ze iwwerliewen? An et ass sécherlech eis politesch Verantwortung, fir deene Leit ze hëllefen, déi de Räichtum opgebaut hunn. Elo ass et esou, dass, wann Der déi deier Präisser dann na iergendwéich bezuele kënnt, dass do dann och nach den Index allkéiers derbäi kënnt an der Seniorie. Dat heescht, Dir bezuelt, wat jo gerechtfertegt wär fir d'Personal, dass do den Index nach eng Kéier eropgeet am Präis, wou Der all Mount ze bezuelen hutt, dat wär jo gerechtfertegt. Nee, Dir bezuelt awer och nach de Steen, et geet de globale Präis vun Ärem Zëmmer geet erop, well dat ass Index. Gebonnen. Dat ass iwwregens en Thema, wat ech schonn hei e puermol kritiséiert hunn. Dofir hunn ech haut och nach eng Motioun matbruecht, dass mer dat änneren, dass sech just déi, wou och wierklech reell freeën, déi indexgebonne si bei de Seniorië, well ech verstinn, Salairen, gewësse Prestatiounen, dass en déi kënne méi deier facturéiert gi wann den Index eropgeet, awer net, de Steen net d'office de ganze Montant, well do si ganz vill eeler Leit, déi duerch déi Index zwar herno e bëssen an der Pensioun bäikréien, iwwregens, wann där elo d'Indexsteuer an d'Steiertabell net Index upasst, dann déi eeler Leit erëm esou vill wäerte verléieren iwwer déi nächst Jore, wärend hir Zëmmeren awer méi deier ginn. Iwwregens och erëm e Minus, wou déi eeler Leit wäerte maachen. Dofir hu mer haut eng Motioun matbruet, dass mer ophalen, déi Zëmmeren ze indexéieren an dass mer den eelere Leit direkt a konkret do kënnen hëllefen. Merci. Merci, Här Goergen.